Indi indiki çykyşymyz biziň birinji sapar ýaňy maýa bilen Serdar belläp geçipdi, Call for papers etdik diýip. Şu sapar Call for papers-den edilen gelen çykyş isleglerinden biri indiki çykyşymyz Gadam Myratgeldiýew. Gadam Myratgeldiýew iki müň on sekiz on sekizinji ýylda Massachusetts Institute of Technology ýa-da MIT diýip bilinýän institutdan himiýa we biologiýa bölümini gutaran. Himiýa-biologiýa bölümini gutaran, şu wagt Kentucky University of Kentucky-de Pharmaceutical Science ugrundan, derman senagaty bilimi ugrundan doktoranturasyny edýär. MIT-däki okuwyny gutarandan soň Aramco firmasynda işe başlady Hýustunda. Soňam onsoň bir sebäp bilen Türkmenistana gidibem Ýollar covid sebäpli ýollar ýapylybam aňyrda galdy ýöne soň doktoranturasny etmek üçin gaýdyp geldi men özüm şahsy gaty begenim gelende. Kolfopibirden gelen çykyş çykyşynyň temasy bolsa derman senagatyna giriş we gaýnaglama gaýnaglama garşy göreşmekde biziň maksadymyz men özüm gaýnaglama sözüniň nämedigini bilemok Gadam gelip bize hem gürrüň berer, hemem manysynam öwreder diýip garaşýaryn.
Hemmäňize salam. Birinji bilen köp sagbolsun aýdasym gelýär şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýäniz üçin. Biz ýaşlara, kän ýaş görünmesemem, umuman karýeramyň başraklarynda Tassada şeýle çykyş etmek hemişe-de meň arzuwym bolup durýardy, şonuň üçin birazajyk tolgunýanam. Ýöne nesip bolsa öz ugrumdan biraz gyzyklyja maglumatlar bilerin diýip umyt etýän. Belläp geçişýär Wepa aň, şu wagtlykça derman ylymlaryna doktoranturama dowam etýän. We birazajyk şu derman senagatyna umumy bir giriş edesim gelýär. Esasan hem şu bir dermanyň laboratoriýadan başlap bazara çykýança bir geçjek prosesini görkezip, soň şu kontekstde biziň laboratoriýada etýän işlerimiz, etjek işlerimiz nirelere baryp ýetdi, baryp ýetmek hyýalymyz bar we öz goşandymy hem belläp geçerin. Şeýlelikde, bolýar. Täze dermanyň döredilişi we tapgyrlary, bir sözlemde aýdamda, Amerikada şu wagt bir dermany şu laboratoriýada gözläp başlap bazara çykýança ortaça onç ýarym ýyl töweregi sürýär we iki milliardan, iki milliarddan gowrak häzirki döwürde uly farmasewtiki firmalar tarapyndan iki milliarddan gowrak çykdajy çykarmaly bolýar. Onsoň şol prosesiň dört sany tapgyry bar. Ýöne başlangyç entek neme o tapgyrlara girişmänkäk elbetde laboratoriýada etmeli zatlar bar. Şolara T nol diýsek, nolunjy tapgyr. Birinji bilen biz adam bedeninde her bir kesel üçin bir nyşanany tapmaly. Ol biologiki nyşan enzim bolup biler. Enzim hem diýeli himiki reaksiýalary bedenimizde çaltlandyrýan protein bolup durýar-da. Köplenç, mysal üçin, şol enzim bolsa biziň laboratoriýamyzda dam indiki Slaýdlarda belläp geçer. Şol enzimi, şol nyşany tapmaly. Ol hökman bir kompaniýa tarapyndan däl, dünýä hemme uniwersitetlerde, zatlarda, laboratoriýalarda alyp barýan bir işleň nimesinde eýýäm bir asyr bäri öňki bilýän zatlarymyzyň üstüne keselleri öwrenip-öwrenip nimeleri, nyşanlary tassyklaýas. Onsoň ýaňky şol eýýäm diýeli bir asyrlyk nimäň üstüne kompaniýalar derman oýlap tapjak wagty şol nyşana garşy high throughput screening diýilýän millionlarça molekulalary nyşana barlaýarlar. Maksadymyz nyşany köplenç öňüni almak, bloklamak, inhibitorlamak. Şol millionlarça molekulany barlaýarlar, ol proses Indi tehnologiýaň ösmegi netijesinde çalt boldy. Elbetde bir ýeke-täk ýoly däl, ýöne meşhur ýollaryň biri. Şol millionlarça molekulalaryň arasyndan diýeli müň sanak molekulany, şu inhibitorlar bilýän molekulany saýlaýarlar, olary analiz etýärler, nähili funksiýalary bar, organiki kiçi molekulalardyr, haýsy funksiýalary möhümli bolup biler, şol öz aralarynda bir meňzeşlikler näme öwrenýärler we ortaça muňa indi şol maksat bilen başlanyňdan soň belki dört ýarym ýyl töwerek gerek bolýar. Alty ýüz ýetmiş dört million ABŞ dollary az zadam däl. Ýöne muňa diňe kompaniýalar däl, hökümetiň nemeleri kömek etýär, esasan hem uniwersitetdäki laboratoriýalar üçin Şol şol tapgyrdan soň nyşany esasy tassyklanymyzdan we başlangyç bir pikir edinenimizden soň molekulalar barada hasam structure activity relationship diýip şu strukturalary zatlary nähili üýtgedemizde enzimi bloklap biler enzimiň bir neme molekulalaryň zadyň baryp ýapyşýan ýeri bolýada şony biz indi häzirki tehnologiýalar bilen Tri D görnüşde-de görüp bilýäs, anyklap bilýäs, ýa bolmasa ýaňky molekulalary çalaja üýtgetmek bilen, funksiýalaryny, zatlaryny üýtgetmek bilen, belki bilýänsiňiz, bir karbonyň ýerine azot, kükürt atomyny goýmak bilen ýa bir birazajyk kislota goşmak bilen, şol baglanyşygy, bir-biri bilen baglanyşygy güýçlendirmäge synanyşýar. Şol bir wagtda adamdaky başga bir enzimleri, zatlary täsir etmezligi üçin ýaňky selektiwiti emele getirmäne synanyşýar. Onsoň bu ýerde eýýäm şol molekulalary laboratoriýada ýaňky aýna nemeler gaplardan çykyp syçanlaň üstünde alakalaň üstünde barlap görmeli şolarda nähili şol keseliň syçandaky modelinde işleýämi işlänokmy başga täsirleri barmy şol zatlary barlamaly adatça şolar ýaly syçan alakada barlanyňdan soň maýmynda ýa şoňa meňzeş adama ýakynrak bir haýwanda-da barlamaly ýagny adama Ol molekulalar girmänkä gaty uly nimelerden geçýärler, kandidat bolup biläýjek, derman bolup biläýjek molekulalar. O taýda oň daşyndan hem göz öňünde tutmaly zatlar kän, adam adam bedeninde, metabolizmasynda nähili ýagdaýlar ýüze çykar, Derman metabolizmadan soň toksik, zäherli bolup bilermi ýa has peýdaly bolup bilermi, ýa adam bedeninden gaty çalt çykarmy ýa gaty köp durarmy, göz öňünde tutmaly zatlar diýseň kän şol zatlary şul laboratoriýa nemelerinde eksperimentleň zatlaň üsti bilen birazajyk tassyklamaga synanyşýarlar. Şeýtseler, sebäbi has açyk daýjyny wagty azaldyp bilýärler. Näçe köp şu taýda dogry işleri ýerine ýetirip bolsa, soňky tapgyrlarda eýýäm nemäň köpelýär, üstünlik nemäň köpelýär. Şol zatlary indi alakalaň maýmynlaryň üstünde-de subut edeniňden soň TBIR diýilýän birinji tapgyrda Näme edip bolýar? Molekulary, elbetde, bu birinji tapgyra başlamankaň, FDA-ýa, Federal Drug Association-a molekulalaryňy, zatlaryňy ugratýaň, o apply etýäň, tabşyrýaň, ine şu kesel üçin şu dermany barlap görmek isleýäris diýýäň. Elbetde, bu soňky tapgyrlar adam bilen baglanyşykly bolany üçin has kyn nemelerden geçýär. Ýöne birinji tapgyrda birinji bilen şol molekulanyň adam üçin gaty zäherli däldigini görkezmeli. Şoň üçin ýigrimi segizden segsen adam töwerekde sagdyn adamda dermany barlaýarlar. Şonda erbet täsirleri ýüze çykýarmy, çykanokmy, belli dozalarda berip boljak dozalarda adama gaty erbet zeperi ýerine ýetirmeýän bolsa we şul nemede birazajyk ýaňky metabolizmasyny zadyny Biljek bolýarlar, adam bedeninden ýaňky ýalak adam bedeni derman bolsun, zäher bolsun, nätanyş näme bolsa şoňa garşy göreşýär-de, derewjik bedenden çykarmak bilen bolýar. Ana şol nemeleri öwrenmeli birinji tapgyrda. Bärde Ortaça belki bäş molekulamyz bardyr bir kesel üçin. Ol molekulalar elbetde bir-birine gaty meňzeşdir, çalaja bir-birinden tapawutlydyr, biriniň ýaňky metabolizmasy çaltrak bolýandyr, ýöne has täsirliräkdir. Şeýle birazajyk neme bilen, gowşaklyk bilen birinji tapgyrda neme etýärler, zähersizdigini görkezýärler. Entek peýdasyny görkezenoklar, ýöne zähersizdigini görkezýärler birinji tapgyrda. Ikinji tapgyrda eýýäm bir ýüz, üç ýüz adamda näsaglarda, şol kesel bilen baglanyşykly näsaglarda barlag görýärler. Bu tapgyrda eýýäm bar bolan dermanlar bilen birazajyk deňeşdirip görýärler. we şu taýda barlaglaryň köpüsi bu birinji, ikinji tapgyra başlamanka eýýäm neme etýär, üstünlikli tamamlananok ýa dowam edenok. Ýöne birinji tapgyrda-da üstünliksiz tamamlaýan proýektler kän bolýar. Esasan hem ýöne şu ikinji tapgyrda neme bolýar, Sebäbi hemişe laboratoriýada etýän barlaglaň zatlaň adamlaň üstünde şo bir effekti görkezip bilenok, şo bir täsiri görkezip bilenok. Bula mn-hä neme tapgyrlaryň biri, möhüm tapgyrlaryň biri, bärde eýýäm molekulanyň ýa indi geljekki dermanyň adama şol keselle täsirlidigini, öňüni alyp biljekdigini ýa-da bejerip biljekdigini görkezip başlaýaň. Ondan soň üçünji tapgyrda eýýäm müň üç müň adamda birazajyk giňişleýin barlaglar etýäň bärde dermanyň berim berilmeli dozalaryny zatlaryny doly anyklaýaň bar bolan bazardaky beýleki dermanlardan gowudygyny görkezmeli eger-de ol dermanlardan gowy däl bolsa onda O dermany bazara çykarmagyňam bir peýdasy ýok, satyn aljagam bolmaz. Şoň üçin beýleki dermanlardan, köne dermanlardanam has gowudygyny, has täsirlidigini şu tapgyrda ýüz prosent görkezmeli. Iki ýarym ýyl töweregi sürýär, ýene-de üç ýüz on dört million ABŞ dollary. Bu pul mukdarlarynyň hemmesi gönümel nagyt maýa goýumynda bolman, esasanam Bärde kän neme ba, ýaňky puluň başga nemä gidip biljek ýeri, başga gazançlaň neme edip gazanyp boljak zatlary ýa öň şol ugurda başa barmadyk proýektler zatlar ýagny çykdaýjylar bärde kän ýöne şul nemäni kimdir biri çykarmaly bolýada şuňa barabar nemäni ýöne te üçe çenli tap üçünji tapgyra çenli üstünlikli molekulalar gelen bolsa, onda NDA tabşyrylýar, New Drug Application, täze derman nemesinde, hökmünde tabşyrylýar, bir molekula çenli gelýär şu ýerde. Ony FDA gözden geçirýär we oňlaýar. Soň ondan soň bazara çykansoň, ýaňky marketing ol bul çykdaýjylary halk tarapyndan, doktorlar tarapyndan şol dermanyň özleşdirilmesi elbetde bir proses bolup durýar. Soň Dördünji tapgyrda iýen dermanymyz bazara çykdy. Ýöne bazara çykany bilen iýen hemme işlerimiz dyndy diýmek däl. Bolnisalar her kim şol dermanyň adamda etýän täsirini, bejerişini, zadyny hemişe monitorlap durýarlar, FDA-ýa habar ýetirip durýarlar. Sebäbi bundan soňam ýüze çykyp bilýän ýagdaýlar bolýar. Müň, üç müň adamda barlagdan geçenden soňam, belki käbir ýörite aziýalylarda bir erbet täsiri bolup bilýär ýa has garryraklarda erbet täsiri bolup bilýär ýa çagalarda, gelin-gyzlarda, erkeklerde tapawutly täsirler bolup bilýär. Öň müň, üç müň adamda ol statistiki tarapdan ýüze çykmadygam bolsa, soňundan bazara çykansoň bu zatlar ýüze çykyp başlap bilýär. Şoň üçin hemişe monitoringde bolýarlar, yzarlap durýarlar we hemişelik dowam etýär. Indi bul bir dermanyň ýaňky laboratoriýadan başlap bazara çykýança we bazardan soňky obşy prosesi we indi biziň maksadymyz laboratoriýada University of Kentucky-de Men Çang Guojan diýip, hytaýly bir professor bilen işleşýän. Ine, bil näme prosese kä wagtlar Cox pathway diýilýär, Cox ýollary. Sebäbi şol enzimlerden başlaýar, enzimi ýaňy agzap geçipdim. Ine, şu himiki reaksiýalary, bedenimizdäki reaksiýalary çaltlaşdyrýan proteinler diýip, bular elbetde uly rol oýnaýarlar. Bular bolmasa, bu prosesler hem bolmaýar. Ine şu molekulalara PGI, PGE, PGF bulara prostaglandinler diýilýär. Bular adam bedeninde her dürli funksiýalary bar, homostasy, ýagny adamyň bedeniniň kadaly şertde dowam etmegini neme etýär? kadalaşdyrýar şo prosesleri. Indi şul prosesde biziň üçin hasam bir gyzykly ýol, şu ýaşyl bilen belläp geçen ýolum PGE iki niň sintezi. Bul PGE iki agyrynyň we gaýnaglamanyň öňüni almakda örän möhüm. Gaýnaglama inflammation bolýar. Menem şu taýda jigime sag bolsun aýdasym gelýär, özi lukman bolansoň özünden soradym Türkmenistanda Türkmençesi gaýnaglama, inflammation. Hawa, waspaleniýe. Agyry bilen hem baglanyşykly. Ine, şu bedenimizde ýaňky bir kesel sebäpli ýa bir bir awariýa sebäpli waspaleniýe bolanda, gaýnaglama bolanda, ine şu ýol

immunitedimizde gaýnaglamany, waspaleniýany emele getirýär. Indi bu ýol elbetde örän meşhur. Muňa garşy dermanlar ýam bar. Mysal üçin, adaty NSAID-ler, nonsteroid anti-inflammatory drugs, ýa-da gaýnaglama garşy steroid däl dermanlar Diklofenak, ibuprofen, bulary hem eşidensiňiz, naproxen, bu kategoriýada dermanlar örän kän. Ýöne hemişe-de täze dermanlar gerek bolup durýar, adamlar muňa öwrenişýär ýa-da esasanam näme, reumatoid arteritis, osteoarteritis, şolar ýaly kesellerde, zatlarda bu agyry dermanlaryny, gaýnaglama dermanlaryny hemişe içip durmaly bolýar, köplenç içip durmaly bolýar. Köp içdigiňçe erbet täsirleri hem ýüze çykyp başlaýar. dermanlaryň peýdaly dozalary bolýar. Ondan ýokaryk galyberseň, eýýäm zäherli dozalaryna ýetýäň we adam bedeninde beýleki islenmedik zäherli täsirlerini görkezip başlanýar. Hemme dermanlarda-da şolar ýalak bir neme bar, dozalar bar. Bu dermanlaram köpräk içiberseň, esasanam içegede ýaralara sebäp bolýar. Ana, şol sebäplem bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllarda täze dermanlaryň kategoriýasynda üstünde işläp başlaýarlar. Bul NSAID-ler COX biri we ikini doly bloklanlygy üçin tutuş hemme şu bedenimizi kadalaşdyrýan prostaglandinleriň öňüni alýar. Şonuň üçin hem şol täsirlere eltýär diýip, ine şu COX ikini ýörite Diňe şony Cox bir däl-de Cox ikini bloklamak üçin uly kompaniýalar üstünde işleýärler. Olara ýaňky selektiw NSAID-ler hem diýilýär. Olar diňe Cox ikini bloklaýarlar. Olardan iň meşhury Celecoxib. Ine şu taýda belläp geçesim gelýär. Celecoxib-den başga-da iki sany derman şol togsanynjy, iki müňünji ýyllaryň başynda bazara girýär. Biri Rofloksib, ýene-de bir biriniň ady bar, ýadyma düşenok. Uly derman kompaniýalary hersi şu dermanlary ýüze çykarýarlar, bazara çenli girýär, ýöne birki ýyldan soň beýleki iki derman bazardan aýrylýar. Näme üçin? Dördünji tapgyrda Ýaňky monitoring dowam etýär diýdim-ä. Adam bilen baglanyşykly, ýürek bilen baglanyşykly zäherli taraplary ýüze çykyp ugraýarlar. Onnoň derrewjik beýleki iki dermany bazardan aýyrýarlar. Olary ulanmak bolanok etýärler. Sevakaksiw hem kän eşden dälsiňiz, beýleki diklofenak, ibuprofen ýaly meşhur däl, sebäbi muňam näme diýseňem şolar ýaly ýürege birazajyk agyrlygy bar. Indi şul nemelerden ýüze çykyp, inflammation-a garşy, gaýnaglamaya garşy göreşmeli, ýöne şul täsirlerden uzak durmak üçin ýene bir biziň nyşanymyz bar. Ol nyşanymyzam şu MPGS one enzimi bolup durýar. MPGS one esasy gaýnaglamada hasam köpelip, şu PGE ikini has köp sintez etmäge başlaýar. Eýýäm laboratoriýada syçanlaryň üstünde şu MPGS one nyň öňüni alsaň, gaýnaglamany has azaltýandygyny, agyryny has azaltýandygyny görkezdiler alymlar. Buň üstünde gaty ummasyz kän işler edildi we MPGS one şonuň üçin hem şu wagtlykça gaýnaglama üçin örän bir özüne çekiji bir nyşan bolup durýar kompaniýalar üçin we iki müň onunjy ýyllardan bäri eýýäm iki müň bäşinji ýyllardan bäri uly kompaniýalar şu MPGS One-y bloklamakda uly işler alyp bardylar, köp işler alyp bardylar. Olaryň hatarynda, mysal üçin, Merk bar. Merk-iň molekulasy Birinji tapgyra çenli ýetip bilmedi. Örän üstünde kän işler etdiler, köp pullar harjadylar, ýöne birinji tapgyra ýetip bilmedi. Sebäbi syçanda, adamda örän täsirli bir molekulany syçanda alakada täsiri bolmady kän. Ana şondan soňam dowam edip bilmedi. Ýöne Eli Lili ýene bir uly kompaniýalaryň biri, oňam muň üstünde proýekti bardy, MPGS One molekulasy, olaň molekulasy birinji tapgyry ýetdi, adama girdi we zäherli bolup çykdy. Ýagny hemişe bir neme o zatlaň baryny laboratoriýada çaklap bolanok. Ýigrimi-segsen adamda barladylar welin bagyry zaýalap başlady. Onuň şu ýakynlarda hem ýene-de ikinji, birinji tapgyra geçip, ikinji tapgyra gelen hem ýene-de iki sany uly kompaniýanyň molekulalary bar, olar hem täsirli bolup çykmady. Ýöne ol umyt, doly umytdan gaçmak gerek däl. MPGS one ýa gaýnaglama örän dürli kesellerde özüni görkezýär. Şu wagt rakda zatda-da gaty meşhur. Şonuň üçin indiki nimelerde, Ikinji tapgyrda beýleki kesellere garşy belki barlag görerler, ýöne şu wagtlykça belkem birnäçe milliard dollar şu MPJSUA-nyň üstünde harjandy, ýöne hiç zat üstünlikli tamamlamadyk diýsek ýalňyş bolmazmyka diýen sebäbi dört-bäş sany uly kompaniýa eýýäm Ýarty ýolda gaýtmaly boldy-da. Soň ýapýarlar, sebäbi pullaryny, adamlaryny ýaňky raýaň üstünde, başga keselligiň üstünde işletýärler, birazajyk maksatlaryny süýşürýärler. Biziň laboratoriýamyzam MPGS-One-yň üstünde işleýär. Şeýle nemämizi görkezsek, biziň laboratoriýamyzda şu UK4B, University of Kentucky-den çykan molekula Iki müň on sekizinji, on ikinji ýyllardan on sekizinji ýyllara çenli şuny gowy öwrendiler, syçanyň üstünde örän täsirlidigini, ýöne zeperiniň ýokdugyny görkezdiler. Birinji tapgyra çenli geljek boldy, bir kompaniýa bilen professorymyz lisenziýasyny berip, şertnama baglanyşjak boldy, ýöne birinji tapgyrda ýykylaýmasyn diýip, ine şu nemede görkezip biler. Şul bag sebäpli karbon-karbonyň arasynda ikili bag sebäpli metabolizmada birazajyk zäherli täsirleri bolup biler diýip, birinji tapgyra girmediler. Indi meň işimem şu taýda şul molekuladan başlap, birazajyk ýaňky nemelerini üýtgetmek. Bizde eýýäm MPGS-one-yň Üç D strukturasy zady belli, oň üstünde kompýuterde işläp bilýäs, molekulalary şo taýy oturdyp bilýäs, nähili baglanyşar, energiýalaryny, zatlaryny hasaplap bilýäs, kompýuter simulýasiýalaryny edip bilýäs. Ine menem şol tapgyrlary edip özüm mekdepden bäri himik bolamsoň, sintezini, molekulaň sintezini zadyny edip laboratoriýalarda barlap görüp, entek syçanlaryň üstünde däl-de, Aýna gapda barlap görüp, şo taýdaky netijä görä ýene-de şu bir halkany täzeden başlap, nime etmekçi, üstünde işlemekçi we nesip bolsa geljekde belki birinji tapgyra girip biljek bir laboratoriýamyz bilen birlikde kiçiräk bir diýeli farmasewtiki kompaniýa bilen ylalaşyp birinji tapgyra sokup boljak molekula oýlap tapmak we şeýlelikde prezentasiýamy jemläýin. Öz maşgalama, çagalaryma köp sag bolsun aýtmak isleýärin. Olaryň tükeniksiz maňa bir goldaw berýändikleri üçin, motiwasiýa bolýandyklary üçin. Maşgala hökmünde doktora, doktoranturany tamamlamak aňsat zat däl we TASA ýörite sag bolsun aýtmak isleýärin we Ýaňy solid example-lar hakda, mysallar hakda biraz gürlediňiz. Özümem öz meselemmi aýtmak isleýän. Ýaňy derman ylymlaryny saýlamdadam meň bir bul ugur hakda kän bir pikirim ýokdy. Maslahatlaşamda Kakajan Kömürow bilen maslahatlaşdym. Oň bilenem iki müň on dördünji ýylda Tasada tanyşypdym. Şondan birazajyk ýaňky networking zat dowam edip. Men üçin birinji duýgy. Nesip bolsa. Entek alymlyk derejesine ýetemzok ol. Baýram Saparow, olam bir türkmen himik professory, oň bilenem taýsada tanyşypdym. Kakajan Kömezow bilen gürleşip şu derman senagatyna gireýin diýip, karar alymdan soň uniwersitetlere zatlary tabşyranda e, düzmelenme zatlanma şol kömek etdi. Köp sag bol. Men açykdan. Köp sag bol gadam. As üçin birinji sapar gözdaş dökülýänini görýän.
Awa. Awa, özüm hem araşdyrmak. Kellämde olar ýaly neme ýokdy.
Düşnükli. Bi barla ony neme jok etmeýin. Yo bärde bir hani birinji saparada tasam üstü bilen doktorantura ylma ýönel giden gaty kän adam ýokmyka diýän. Men özüm biri şolaň. Onsoň gadam ýene biri bolupdyr. Habarym ýokdy, ýöne maslahatlaşýanyňyzy bilýärdim onuň. Köplenç biziň hasam başda tasany neme üçin ýaşlar bir-biri bilen duşuşmak üçin ulanylýardy. Sebäbi muň ýalak ýaşlary nirde görjek, ylym bilen gyzyklanýan ýaşlarda we tasa sebäpli toý eden az dälda. Eger planyňyz bar bolsa, pikirlenmek üçin oňatdyr. Platforma. Gijä galanlar üçin. Olara diýjek, olara diýjek zadym ýok. Indi sorag, Clinical trial phase-de bir sagdyn adamda birde sagdyn adamda test geçirilýär diýdiňiz. Näme üçin näsagda däl-de sagdyn adamlarda geçirilýär? Şonuň sebäbini bir düşündiräýseňiz diýýän.
By. Hawa. Birinji prioritet, birinji maksadymyz elbetde adamy peýda getirmek, ýöne peýda getirjek diýip hem zäherläp taşlamaly däldir. Şonuň üçin molekulanyň peýda getirjegini anyklamazdan öňürti zäheriniň ýokdugyny anyklamaly. Onuň üçin hem sagdyn adamlar nämeden bolsa immuniteti zady güýçliräk bolýar. Näsaga berseň elbet täsiri bar bolsa has erbedräk şekilde ýüze çykyp biler. Şonuň üçin azrak sagdyn adamda statistiki tarapdan zähersiz eken diýip bolaýjak derejede sagdyn adamda barlaýarlar. Köp köpeldenoklar oň sanynam. Sagdyn adamam biraz göreşip bilýär, zäherliräk bolsa-da. Immuniteti, metabolizmasy gowrak işleýär. Şonuň üçin birinji sagdyn adamlarda barlaýarlar. Ştaý gatnaşyk eşden Köp nemelemden Gippokrat diýip söz bereňizde-de başda zyýan bermeli däl. Maksatda peýda bermänkäň başda zyýan bermeli däl. Kasamy, sag boluň. Indi ikinji. Salam, derman bilen waksinanyň arasyndaky tapawut näme? Dermany bazara çykarmak on üç ýyldan köpräk wagt alýan bolsa, covid on dokuz waksinasyny beýle çalt bazara nädip çykardylar diýen.
Örän gowy sorag. Aslynda menem şol ikisini bir azajyk agzap geçmek isläpdim. Derman bolanda edil häzirki dermanlaryň aglaba bölegi small molecule diýenimiz kiçiräk bir molekula, organiki molekula. Ýöne elbetde dermanlar has uluragam bolup bilýär. Biologik bir protein zadam bolup bilýär. Waksinalar zadam adatça şol kategoriýa degişli bolýar. Şol nemeden seredemizde Koronawirusda döwründe waksinaň tapylmagy elbetde bir hili adamzat üçin uly bir neme hökmünde görkezse bolar, bir başarnyk hökmünde görkezse bolar. Sebäbi o taýda eýýäm diňe bir derman kompaniýasy däl, tutuş dünýä birleşdiler, üstünde işlediler, gerekli maddy nemeleri golladylar her dürli şekilde. Şoň netijesinde örän çalt neme boldy. Elbetde o taýda hemme zat idealnyý edilmedi. Belki ýaňky kliniki tapgyrlar zatlar biraz çaltlaşdyryldy. Sebäbi çaltlaşdyrmasaňam ölüp barýan adamlar köpelip barýar. Elbetde bu zatlaryň baryna gysga gowy jogap bermek kyn. Ýöne sen näme diýeňdedem uly bir başarnyk hökmünde garamalymyka diýen Nerden sorag bar bolsa şu mikrofona geleň. Başga siz ana kim birinji barsa şo sorag şoňky.
Adam köp sag bol Gyýaman gyzykly çykyş boldy. Meň soragym ine şu bazara çykarylansoň köp adamlarda eýýäm ulanyp başlaýarlar. Gaty köp üýtgeşik öýem garaşylmadyk täsirleri hem çykyp başlaýar, negatiw täsirleri, ýürek agyryma ýa başga bir zatlar. Şol naly bolanda näme edilýär şo dermanlara?
Käki aýdyşym ýaly hä selekoksipden başga birki sany derman bar diýipdim. Gaty egerde neme bolsa zäherleri peýdasyndan köp boljak bolsa gysgaça aýdamda onda bazardan aýyrarlar. Ýadam azyrak dozada başga dermanlar bilen birleşdirip, belki, ýene-de täzeden kliniki tapgyrlarda barlap görerler, zat ederler, ýöne öňüni alýarlar, eger-de zäheri peýdasyndan köp boljak bolsa.
Hám, ýaman gowudy. Bile-de geldik, gelenimize-de degdi. Näme, Üç-dört ýyl öňňelik menem siziň adyňyz agzar maslahat berdinim etdik diýip. Çykyp gürläňde. Zat diýjekdim esasy sorag patent haýsy fazada alynýa? Meselem näme edilen soň? Soňam ikinjinem azjyk goşaýyn belki gyzyklanýanlar bardyr. Size bir zatlar düşýämi patentden?
Da.
Tasa düşýämi? Gatnaşygy köpeldelimi siz bilen?
Örän gowy sorag. Biz mysal üçin ýaňky UK4B görkezen molekulamy patentledik. Ondan soň indi her uniwersitetiň, her kompaniýanyň birazajyk Maksadyna görä ýoly başgaçarak bolýar. Ýöne bir patendi edeniňden soň ýigrimi ýyl wagty bar. Patendem başdaky laboratoriýada nemeleňde etmeli bolýar. Sebäbi sen adamda adam üstünde haýsy molekulany barlajak bolýaň eýýäm sen ony duýdurmaly bolýaňda. Ana şondan soň tapgyrlary zatlary üstünlikli tamamlap bazara çykýançaň eýýäm ýigrimi ýigrimi ýyllyk patent goralýan patendiň O, belki, on ýylyam geçen bolýar, on, on bäş ýyl geçen bolýar. Şonuň üçin hem kompaniýalar girdeji gazanmak üçin, şonça eden işinden girdeji gazanmak üçin bir azrak wagty galýar. Şonuň üçin Amerikada dermanlar, zatlar näme üçin gymmadrak, şo hakda birazajyk pikir edinse bolar. Sebäbi ýigrimi ýyldan soň beýleki kompaniýalar hem şo bir molekulany kopiýalap, generik medikation diýilýär bärde, patenti gutaransoň, Has arzan satyp bilýärler, sebäbi işleri, zatlary özleri etmediler, ýasap satyp bilýärler-de. Eger-de şol patent uniwersitetde başlap, diýeli mysal üçin University of Kentucky-de başlap, soňundan lisenziýasy ýa başga bir görnüşde kontrakt kompaniýalar bilen baglanyşan bolsa, o taýdaky kontrakt kontrakta bagly näçe uniwersitete gelýär ýöne asyl patent uniwersitete degişli bir professora degişli bolanak uniwersitetde bolsa uniwersitete degişli bolýar ýöne uniwersitet iň bolman University of Kentucky-de köp bölegini professora berýär gelýän gelýän girdejiň ondan professor biz bilen paýlaşsa ol ýam öz karary ýöne Bul ugurda diýeli uniwersitetde professor bolmagyň şolar ýalak bir gowy tarapy bolup biler. Eger-de sen geljekde şolar ýalak bir molekulany tapyp soňundanam kompaniýalara lisenziýasyny satsaň, onda baýarsyň. Ýöne kompaniýada işläp başlasaň aýlygyň gowy bolar, elbetde, ýöne ol çykýan dermanlardan saňa bonus ýok, sen o taýda senem etmeli işiňi etýäňdä. Şoň üçin entek menem karýeramy bilemok. Görüris. Diýme garaşman kendi. Sorag soran oglan ýaran özem öňümizdäki ýyl doktorantura başlamaly. University of Southern California-da. Gutlaýas doktoranturanyňda. Research edeniňden soň nesip bolsa garaşýas saňa-da. Indiki Sorag, Türkmenistanda gowulanmak üçin gaty köp däri derman içilýär, iýilýär. A daşary ýurtlarda bolsa birje derman berilýär. Meselä nähili garaýaňyz diýä. Bilmedim bu temada. Hawa men özüm dogtar däl şoň üçin belki şol neme özümem birazajyk göz ýetirdim ýöne oň sebäpleri bilen baglanyşykly pikirim ýok aýdyp biljek däl. Soragyňyz bar bolsa siziň soragyňyz bar eden mikrofona gelen. Soňky soňky sorag.
Gadyň köp sag bol, berekella etýän işliňde. Birinji soragym Ozempic barada. Şoň daşyndaky neme dawa jenjel şu wagt aslynda diabetik derman, ýöne adamlar ony horlazmak üçin içýärler. I birnäçe side effektlerim bardy. Ikinjem Prozac barada. Şoň etik taraplary ýaňky çykaran kompaniýa negatiw effektlerini gizläpdir dermanyň. Eli Lilly kompaniýada. I şony bazarda näçe aýranokka şu wagta çenli?
Çynymy aýtsam, kän bir pikirim ýok iki derman hakynda-da, ýöne Proza bir meşhur derman we-de, ýaňy Jemile dogtaram agzap geçipdi. Ýene-de bilemok, peýdasy zäherinden has köpräk bolmagy mümkin. Elbe, hemme dermanyňam zäherli taraplary bar. Köpräk içseň ýa içmeli sähel geçeňde-de, ele-de nemeleri bolýar, zäherli taraplary bolýar. Şonuň üçin edil o dermanlar bilen baglanyşykly habarlardan kän öz habarym ýok. Bilemok. Sag bol.